Insellmilkom, ħuti. Qari minn San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu, Ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb, fuq l-art il-ġnus jinħakmu mid-dwejjaq, moħħhom imħawwad bil-ħsejjes kbar tal-baħar u l-imwieġ. In-nies jibdew imutu bil-biża' u bl-istennija ta' kulma jkun ġej fuq id-dinja, għax is-setgħat tas-smewwiet jitqanqlu. u mbagħad jaraw il-Bini l-Bniedem ġej fuq sħaba b'setgħa u glorja kbira. Meta jibda jseħħ dan kollu, qumu u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Oqogħdu għassa tagħkom infuskom, li ma tmorrux tħallu qlubkom jintqalqulkom b'ikel u xorb żejjed jew b'sokor jew b'ħafna tħassib għall-ħtiġijiet tal-ħajja, u li dak il-jum ma ssibuhx fuqkom għall-għarrieda bħal nassa. Għax għad jasal lil kull min jgħammar fuq wiċċ l-art kollha. Mela ibqgħu issru u itolbu l-ħin kollu, biex tkunu tifilħu taħarbu dan kollu li għad jiġri, u tieqfu bla biża' quddiem Bin il-bniedem. Hekk ħuti bdejna sena ġdida tal-Knisja, u allura nistgħu nawguraw lil xulxin Happy New Liturgical Year. għax is-sena tal-Knisja tibda issa, proprju mal-Ewwel Ħadd tal-Avvent. Nhar il-Ħadd li għadda spiċċajna s-sena bil-festa ta' Kristu Re li jagħlaq kollox u jibda kollox u issa bdejna sena oħra. Nittamaw illi din tkun verament sena ġdida fil-ħajja tagħna, sena ta' fidi b'mod speċjali, bħalma qalilna il-Papa Benedittu Sittax, illi ddikjara din is-sena proprju s-sena ta' fidi. Huwa importanti ħafna li neżaminaw ftit lilna nfusna u naraw fiex qiegħda u fiex waslet il-fidi tagħna f'dan Ġesù Kristu li ġej biex joħodna miegħu u biex isalvana. Il-Vanġelu llum għandu żewġ aspetti, għandu aħbar tajba u għandu aħbar kerha. Ħa nibdew bl-aħbar kerha. Għax iktar huwa sabiħ li nibdew bl-ikrah u nispiċċaw b'togħma tajba. Illum Ġesù fil-Vanġelu jitkellem fuq żminijiet koroh. Sinjali fix-xemx, il-qamar u l-kwiekeb jitqallbu. Fuq l-art il-ġnus jinħakmu minn ħafna dwejjaq, bl-istennija ta' dak kollu li għad jiġri fit-taqlib tad-dinja. Hija daqsxejn aħbar kerha, però jekk noqogħdu naħsbu ftit, kultant ngħidu, dawn huma żminijiet li qed ngħixu fihom bħalissa. Tafu biżżejjed, hekk, kemm dan l-aħħar smajna b'aħbarijiet ta' taqlib, ta' diżastri, ta' urugani, b'mod speċjali dan l-aħħar li sar ġewwa l-Amerika fejn mietu ħafna u ħafna nies, ta' terremoti, ta' tsunami wkoll. Hekk ukoll huma forsi affarijiet, diżastri ta' qlib illi jsemmi Ġesù fil-Vanġelu tal-lum. U forsi wieħed jista' jgħid, hawn aħna, il-profezija ta' Ġesù qiegħda sseħħ. Imma dan il-kliem Ġesù ma jgħidux biex jaqtgħalna qalbna jew biex ibeżżagħna. imma anzi biex jagħmlilna kuraġġ. U hawn qiegħda l-Ħabar it-Tajba. Ġesù li jgħidilna fil-Vanġelu tal-lum, Qumu u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Kemm hi ħaġa eh, sabiħa u ta' ferħ l-aħwa illi aħna għandna eh, din l-aħbar sabiħa, illi l-fidwa tagħna eh, qiegħda fil-qrib. Qumu għax faċilment nistgħu norqdu aħna. Nistgħu norqdu għaliex l-affarijiet ta' din id-dinja, l-ħsibijiet ta' din id-dinja tant jippreokkupawna li aħna moħħna fihom. U l-ikbar diżastru li fil-ħajja tagħna jista' jiġrilna huwa li fil-ħajja tagħna nabbandunaw 'l Alla, nitilfu lil Alla, u hemmhekk ikun ġratilna verament l-ikbar diżgrazzja fil-ħajja tagħna. Għalhekk ejjew matul dan l-Avvent inqumu verament min-ngħas tagħna, Niġġeddu aħna u nindunaw kemm dan Ġesù Kristu qiegħed qrib tagħna, lest li jilqagħna għandu u lest li joħodna miegħu fis-Saltna tas-Sema, fejn aħna lkoll għandna post hemmhekk illi ħejja lina Sidna Ġesù Kristu permezz tal-Passjoni tiegħu, il-mewt tiegħu u l-qawmien tiegħu minn bejn l-imwiet. Insellmilkom u l-paċi magħkom.